Dibêjin li welatekî paşayekî pir zalim hebû. Xelkê wî welatî bawer nedikirin ku rojek zû û ne dereng paşa bimre û ji xwe re xilas bin. Ji destê wî ne şeva wan şev bû û ne roja wan roj bû. Li wî bajarî xiratek hebû, yanî merengoz. Jina wî pir delal û bedew bû. Li wan deve ra ji wê xweşiktir tu çava nedîtibûn. Rojekî paşa tevlî wezîrê xwe ji bo li rewşa xelkê binêrin derketin nava bajêr geriyan. Ji dûr ve jina xirat Li ber şibakê rûniştî hevrîşim dirêst. Li ber çavê paşa ket. Mîna berqek ji esmana li nava dil û hinavê wî bikeve hema di ciyê xwe de rûnişt û lê temaşe kir. Lewra pir jê hes kir û di carkî de dil girt. Ji wezîrê xwe pirs kir, Got zû here ka ev mala han û ev jina han ya kî ye hîn bibe û were ji min re bibêje. Wezîr derhal çû ji cînarê wan pirs kir. Jê ra gotin, Ev mal mala Hosta Necar e û ew jin jî jina wî ye. Piştî wezîr hat ba paşa û ev agahî jê re anîn, paşa ji wezîrê xwe re got, Em ê vegerin malê û tu çend leşkera bi xwe re bibe herin wî xeratî ji min re peyda bikin û bînin. Paşa çiqas zalim be jî divê zulma xwe bi awayekî veşêre. Mebesta wî ew bû ku karekî zor û zehmet bide ber xerat, Da ku nikaribe wî karî pêk bîne û wî bikuje, jina wî ji xwe re bibe. Wezîr rabû tevlî leşkera çûn mala xerat, gotin zû xwe kar bike, em ê herin, paşa li benda te ye. Xerat got bisekinin, hê min li mêja nîv ronekiriye û min xwe kar nekiriye. Hema di carkî de ez nikarim bikevim pey we. Leşkera gotin zû rabe, em nikarin li hêviya te bisekinin. Hema bi destê wî girtin û wî anîn pêşberî paşa. Paşa ji Xerat re got, Xerat efendî, ji niha heta sibê vî wextî bîst û çar saet ji te re mihlet. Tê ji min re sed darbesta yanî sed tabûta çê bikî û deynî ser hev. Lê bila tu kes alîkariya te neke û tu ji bal tu kesî tabûta neynî. Heke heta sibê tu daxwaza min bi cî neynî, ez ê li meydana bajêr te daleqînim. Bila haya te ji vê yekê hebe. Xirat got paşayê min, dilrehmiyê bike ez gune me kazê heta sibê hewqas darbesta çawa amade bikim. Wê demê ne makîne hebûn û ne jî ceyran hebû, karê wan tev bi desta û bi hêla mila bû. Jixwe paşa tiştekî ku nikaribe pêk bîne dabû pêşiya wî, ji bo hêcetek jê re çêbe da ku wî bikuje. Paşa jê re got zû here, dest bi karê xwe bike, wextê te dest pê kiriye û ji bîr neke, tu karê min gotî eger pêk neyinî tê bêyî daleqandin. Xeratê Reben fêm kir ku ev bêbav ji vê gotina xwe venagere, êdî hewl li ber xwe da, bi dilekî kul, Û bi dehê peritî ji bal paşa rabû û çû malê. Dema hat malê gelekî xemgîr û bêmehd bû. Li ser qiriyole rûnişt û nizanbû wê çi bike. Jina wî jê re got, Ma çi qewimiye? Te vê nîvroyê dikana xwe terk kiriye û hatî malê û hewqas bê mehd û xemgîrî, ka ji min re bibêje. Xirat ji pîreka xwe re got, Hal û mesela min û paşa ev e, ku heta sibê vî wextî ez sed tabûta amade nekim, ferman daye ku wê min li meydana bajêr daleqîne. Hevjîna wî jê re got, Nexwe çima tu naçî dikana xwe û dest bi karê xwe nakî? Xirat jê ra got Hirmet, gotin rehet e, dev ji min berde, tu ji karê merengoziyê fêm nakî, ka ez ê çi herim dikanê û çi sed tabûta çê bikim. Maqê çêkirina sed tabûta mîna çêkirina şorba te yî kelî rehet e. Ez deh roja bi şev û roj bixebitim, dîsa jî nikarim hewqas darbesta çê bikim. Xirat û pîreka xwe kelegirî bûn û çendekî li ba hev rûniştin. Pişt re jina wî rabû çû şîva wî anî û got, Kerem ke ka pêşî şîva xwe bixwe, xwe da mezin e. Xerat got ma ji tirsa ez ê çiwa xwarinê bixwim. Her deqe ez nêzîkî mirinê dibim. Jina wî çiqas li ber dilê wî da, dîsa jî xwarin di ber wî de neçû û nikaribû wê xwarinê bixwe. Lewra tirsa mirinê îşteha wî ji xwarinê birîbû. Bû çaxê Razanê nivînê xwe danîn, lê Xerat kir û nekir xewa wî nehat. Jina wî rabû jê re got. Hosta ne car, raze wekî her car, xwe da yeke, derî hezar. Hosta ne car xwe quliband vî rexî, wî rexî, kir û nekir, xewa wî nehat. Heta berdestê sibê di nav ciyan de xwe bir û anî û bi vî awayî bê hemdê xwe, xwe di xew de bir. Dema bû sibe û roj derket, hosta ne car, bi dengê gurmîna derî ji xew şiyar bû. Leşkerê paşa bi hêrs li derî didan. Hosta necar bi hêzekî ji nav ciyan derket û di şibakê de li wan nihêrt, dît wa leşkerê paşa ne. Bû terporepa dilê wî û got Xwedê ji min stand. Wê vêga min bibin û bi dar ve daleqînin. Serê xwe ji şibakê derxist û ji wan re wiha got, Heyra hê wextê min temam nebûye û min karê xwe jî pêk neaniye. Leşkera gotin, Wextê çi û pêkanîna çi? Doyê warê bi şev, paşa û tevlî çend heb leşkerê wî Ji helîkoptêrê ketine û di cî de mirine. Em hatine cem te, da ku tu werî ji wan re tabûta çê bikî. Zû were û karê xwe pêk bîne. Hostanecar şaş ma û got vêga hûn rast dibêjin yan hûn kenê xwe bi min dikin. Gotin em sond dixwin gotina me rast e û va em ê herin derhal were Tabuta ji wan re çê bike? Pîreka Hostanecar bi vê xebera xêrê hisiya û hat ba mêrê xwe û jê re wiha got, Ma min ji te re negotibû Hostanecar, raz e wekî her car, Xweda yek e, derî hezar. Gelî hevala, çiqas cara hûn bikevin nav tengasiyan, hûn dikarin vê çîrokê bînin bîra xwe. Carna. Ji ber kul û derda rojên ronahî li mirov dibin mîna şevên tarî. Ne dil rehetî dimîne û ne jî aramî. Qet xema nekişînin û xwe neyişînin. Lewra tu kes nizane serê sibê çi li pêşiya wî ye. Piştî girî ken heye, piştî şînê şahî heye, Sebr û tebatê bikin û li benda rojê xweş bin. Çawa ku me got, Xweda yek e, derî hezar, de bimînin di xweşiyê de.